Shoko rekuti rudo ibofu rinoshandiswa papi uye mumamiriro ezvinhu akaita sei nekuti zvinoita sekuti vanhu vakawanda havachazivi pekutaura kana kuti pekushandisa shoko iri ende shoko iri charakaipira ukarishandisa pasiripo rinosiya rakukuvadza ende rinosiya rakunyudza ende rinokusiya warwadziwa Saka ngatimboonesanai kuti shoko rekuti rudo ibofu rinofanira kushandiswa papi uye harifaniri kushandiswa papi. Ngatipe muenzaniso wemusikana ari kudanana nemukomana wake kumamisha kumaruva. Tozviziva kuti eidha mukomana ane mari kana kuti haana, izvozvo hazvina basa. Chakakosha ndechekuti vari kudanana zvechokwadi here. Pakadai, shoko rekuti rudo ibofu rinoshanda. Asi paane nyaya ndepekuti, hongu mukomana haana hake mari, asi urombe hwake huri kukonzereswa nekushaya maresources nekushaya mukana here kana kuti hutori urombe hutori maari ritori shavi renhamo ritori mupfungwa dzake pakadai ndo paakuda kungwarira kushandisa shoko rekuti rudo ibofu nekuti unogona kudanana woroorana nemurume iyeye asi mava mumba ndiwe uchabhadharira vana vako chikoro ndive uchavatsvagira chikafu asi uine murume ari mumba wauri kudanana naye saka kuti uavoide situation yakadai so unofanira kuita sei ngatipe mienzaniso wekuti wamboshanya kumba kwemukomana wako iwo wosvika pamba pacho gore rembudzi riri kuda kutodonha Mai vake ndivo vanototsvaga tumasanzu twekuvhara kuti mbudzi dzisapwanya mudanga rembudzi asi pamba pane mukomana ava redi kuva baba. Maplates chaiwo vanotonanikira paruware kana kuti anotoomera mudhishi. Mukomana ari kutadza kutora demo onotema miti yakazara musango ogadzira dara rekuti mai vake vayanikire maplates ogadzira gore rembudzi rakanaka. Uri kuzviona here kuti panapa haisi nhau yekushaya maresources asi inhau yeurombe pane pamwe pekuti unoona kuti munhu uyu haana chinhu nekuda kwekuti ane usimbe ende anogarira pfungwa koita munhu wekuona kuti uyu haana hake chinhu asi inhau yekuti ari kushaya zvikwanisiro asi chese chaanowana mukana wekushandisa anoshandisa nemunimo saka pakadai unofanira kungwarira uye kuziva pekushandisa shoko rekuti rudo ibofu ngatimboendayi kusaidhi remusikana uri mukomana uri kudanana nemusikana wako musikana wako ane vana one or two tinozviziva kuti murudo hazvina basa kuti uri kudanana nemvana here kana kuti uri kudanana nemusikana asati ambozvara asi pamusikana wako ane vana pane nyaya ndepekuti background yakaita kuti azonge amusituation yaari yakamira sei ngatipe semenzaniso kuti musikana wako akamitiswa nekuda kwekuti aidanana nemadhara aiuya kuzotenga mombe vanhu vakatomboedza kumutsiura vana mai vacho vakaedza kumurova akasateerera akasvika pakupuhwa nhumbu iwewo nhasi waakudanana nemunhu iyeye vanhu vari kukupa mawarnings iwewo woti rudo ibofu handiti uri kuona waroora musikana iyeye pakazoita vakomana vegoridhe vaita mari anotadza here kuvhura makumbo kana histiri yemusikana wako ichitaura kuti aiti akangoona munhu ane mari haatarisi eji haatarisi kuti akaroorwa here aingovhura makumbo chete uri kuona kuti ukashandisa ruve bofu pakadaro hazvishandi ende unonyura saka pane nyaya ndepekuti unoongorora situation ine munhu woona kuti isituation yekuzvidira here isituation yakakonzereswa neubenzi huri mumunhu here kana kuti isituation yakangokonzereswawo zvingori natural zvekuti munhu wacho haana zvaaigona kuzviita saka ipapo ndopaunofanira kungwarira usati wataura kuti rudo ibofu Zvakafanana nevanhu vanenge vachipa musikana warning kuti mukomana wako uyu akambouraya vanhu iwe woti ndinomuda zvakadaro ehe unogona kumuda zvakadaro moroorana asi chitoziva kuti watozvipinza wega mubhuraketi rengozi nekuti iwewo nemurume wako nevana vako matoo chinhu one kana madhimoni akufambira nyaya dzawo unofanira kuzozvimiririra zvekuti munodanana izvozvo hazvishandi iwewe wotaurirwa kuti musikana wako uyu kuchikoro aimbobudirwa pane zvinhu zvisiri normal zvaiitika paari iwe woti ndomuda akadaro apa unopinda mapendacostal chechi asikaiti zvemweya ayayi chikwambo chiri paari chokizotanga mabasa acho unozviziva here kuti unosiya chechi yako namwari wako ukaenda kun'anga pamusana pesituation yaunenge wazvipinza wega neignorance uchishandisa shoko rekuti rudo ibofu saka chandoda kungoedza kutaura panapa ndechekuti kakawanda kacho shoko rekuti rudo ibofu rinoshanda paunenge uchiudzwa warning kana kuti mawarnings nevanhu vachikunyevera nezvezvinhu zviri negative kana kuti zvinhu zvakaipa zviri pamunhu wako iwewo wobva waignowa wobva wati ndomuda zvakadaro ndopatiri kuti kudanana hakuna kuipa asi chimbotarisawo kuti vanhu zvinhu zvavari kundipa warning nezvazvo pamunhu wangu zvinhu zvakangoitika nekuti anga asina zvaaikwanisa kuita here kana kuti zvinhu zvakaitika nekuda kweubenzi huri mumunhu wandiri kudanana nawo hwaanogona kuzoita futi ubenzi ihwohwo taroorana ndo paunofanira kungwarira usati wataura kuti rudo ibofu munhu wangu ndomuda akadaro i hope manzwisisa zvandiri kuedza kukutsanangurai panapa musati marotomoka kuti hee munhu wangu ndomuda hee tinodanana pamwe pacho vanhu vanenge vachida tokuponesa vanenge vachitoda kukuyamura asiwo pamwe pacho vanhu vanenge vachida kutokunyudza vachida kuti usiye munhu akanaka anogona kuzova good life partner saka gara waona gara waonera usati wataura kuti rudo ibofu